Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Dan il-programm se jtwassal ilkom biex xewqat tajba ta' Strand Palace Agency Limited, Emburg, All Italia, Valio,

Wara l-festi hu nerġgħu lura ġol-kċina biex inkomplu r-riċetti għall-programm tal-lum. Illum għandi żewġ riċetti verament tajbin għalikom, għandi torta bil-brokkoli, salamun u l-taħlita tal-cream cheese u ħafna ħwar u lemon zest ġol għaġina sfiljirata bil-wiċċi sakannizzata. U mbagħad għandna il-ricotta gnocchi, ricotta gnocchi vera nħobb nagħmilhom jien u ħa nagħmlu pesto bil-pistachios u ftit wawar, spinaċi, ħabaq, lumi u naqra mascarpone. Dawk huma ż-żewġ riċetti għalikom illum. Nispera li kulħadd jinsab tajjeb. Tinsewx ir-riċetti sibuhom il-links fuq il-Facebook page um, What's Cooking with Manuel kif ukoll il-website aceline.media. Ħanibdew l-ewwel riċetta. Mela għal din it-torta li se nagħmlu, ħanamlu tip ta' krema bil-bajt u l-cream cheese. Inħabbtuha flimkien hawnhekk u nżidu dik it-taħlita ma' ftit ingredjenti. Mela ħa nibdew. Hawnhekk jien għandi 200 gramma cream cheese u kull ma se nagħmel ħa nitfagħha hawnhekk ġol-food processor. Mela 200 gramma cream cheese. Bażikament irridu nġibuha kremuża. Għandi wkoll żewġ jew tliet bajdiet. Ir-riċetta tgħid tnejn, nistgħu nżidu anki tlieta. Mela dak huwa l-cream cheese, u nek għandna l-bajt. Mela jħan nitfa' tliet bajdiet. One, two, 3 Ħa nżidu wkoll ftit bżar u melħ. U nibblizzjawh flimkien. Għan għamlu tip ta' krema. Sadattant ħa nurikom il-kumplament ta' ingredjenti mela, il-bajd nistgħu nneħħuh minn hawn hekk issa għax lest, għandna żewġ filets ta' salamun hawnhekk kull ma għamilt neħejtilhom il-ġilda and I poached them, tfajthom ġol-ilma s-sħun għal ftit minuti. Is-salamun m'għandux bżonn ħafna ħin tat-tissir u għandi wkoll nofs brokkola. Kull ma għamilt ibblanċjajtha hawnhekk. Ok? Hawnhekk għandna ftit wawar, ħa niċċekkjawha din kif inhi. Mela, hawnhekk għandi ftit wawar friski, għandi marfa imqatta' dill, chives u għandi żewġ spring onions ukoll imqattgħin, dawk huma t-togħmiet u ħa nżidu wkoll għandna l-qoxra maħkuka tal-lommija. Tajjeb. Kemm? Nħi din minn hawn. Okay. Mela ħankomplu. Hawnhekk għandna il-broccoli, mela nofs broccoli, florets, blanċajthom u ġol misħun għal żewġ minuti. Magħha ħanżidu dawk il-ħwawar, mela kellna x-xibt, kellna il-chives friski wkoll u kellna żewġ spring onions imqattajn żgħar ħafna. Bżar u melħ diġà tfajna hemmhekk mal-bajd u l-cream cheese. Ħanżid ukoll il-qoxra maħkuka tal-ommija. Hawnhekk għandi żesta, illumi ma' salamun jagħmel tajb toma tajba ħafna. Okay. Hawnhekk għandna illumi biżejjed. U hawnhekk għandi il-salmon ħanġib furketta biex niflejkjah ftit. Mela ħan għamlu hekk, ara l-ewwel ħan naqbad din it-taħlita tal-bajt u l-cream cheese u ħan itfaħħa mal-broccoli. Għax ħan ipprova kemm nista' ma nfarrakx is-salamur. Ħan ħawdu dawn it-tomit kollha flimkien ara. Hawnhekk vera hawn riħa tfugħ. Dawk il-ħwawar, il-lemon zest, il-broccoli, is-spring onions. Issa biex inkompli, għandi ftit cream cheese fuq il-marfa, ħanniħija hekk. Mela, hawnhekk għandi dak is-salamun, mela nerġa' ngħidilkom, żewġ fils tas-salamun neħejtilhom il-ġilda and I poached them ġo misħun ftit milħ għal Tliet minuti, żewġ minuti, iżda ħa nipprova li nżommu biċċiet mhux ħażin. Nipprova nżommhom kbar. Ok, għandek qegħdin taraw. Verament huwa tajjeb da salamun. Dawk il-ġusis li ħarġu mhux san żidhom, imnaqra ilma ġoskutella. Tajjeb ħafna. All right. Iżda li sa nagħmel ħanħawwad kollox flimkien. Eċċellenti. Kif sa nkomplu? Jiena hawnhekk għandi um, a spring bottom flantin Delliktha bil-buttir jew naqra żejt u ksejtha bil-għaġina sfiljurata. Issa għal din ir-riċetta għandna bżonn naqtgħu tliet forom għaġina sfiljurata. Għandna bżonn waħda għall-qiegħ u għall-wiċċ għandna bżonn tnejn. Għaliex is-soltu nagħmlu wiċċ wieħed? Għax jien għamilt kannizzata. Forsi nistgħu nieħdu naqra dettall hawnhekk, jien kull ma għamilt, dawk iż-żewġ tondjaturi tal-għaġina Tajthom strixxi kontra xulxin u maljajthom. Mela dit-taħlita sejra hawnhekk ġol-forma vera tajba. Mm, għandi 700 sena biex induqa din. Issa, nifirxuha sew U biex nispiċċawha ħa naqbdu dik l-għaġina, indelku ftit il-ġnub, naqra ilma jew isfra tal-bajd u nsajrha ġo l-forn 200 grad Celsius għal xi 35, 30 minuta. Ħa ndellek il-ġenb u nagħlaqha. Dik hija l-ewwel riċetta lesta. Ħa nkomplu biex nippreparaw biex nagħmlu n-gnocchi di ricotta. Jien hawnhekk għandi 250 gramma irkotta friska, kull met nagħmel qed inħawwadha. Forsi indunajtu ħankunu qegħdin nagħmlu l-injokki di rikotta. Riċetta favorita minn tiegħi, vera nħobb nagħmilhom pillows tal-irkotta hekk vera vera ħfief. Jien hawnhekk għandi ftit bżaru mel, ħanibda bil-bżaru mel. L-irkotta jkollha naqra mel ħfief, so ma nitfgħux iż Għandna l-bżar u l-melħ. Ma l-irkotta vera nħobb il-bżar jien. Issa, ħankomplu, ħanżidu hawnhekk. Pakkett parmigiano mqatta'. Għandu xi 60 gramma minn għalija, xi 50, 60 gramma. Ħanitfgħu dal-parmigiano maħkuk hawnhekk. Ħanaqtgħu hekk ara. Nistgħu nixtruh lest bħal dan jew inkella inħokku aħna stess nixtru triangle. Ok, għanna u koll it-tqiq, għanna jistu 80 gramma u għanna u koll il-bajda. Mela jħan nibda billi nżid il-bajda unek ma l-irkotta, ma la bajda wahda għal din ir-riċetta. U għonek sanħawat il-ġobon u l-bajda fl-imkien. U ma faċli ħafna biex namlom in-njokki mimlijin tomit, f'da stadju tistgħu titfgħu iktar tomit bħal ħwawar u affarijiet Jien preżi sa nkun qed nagħmel pesto illum ehm, mhux sa nżid iktar tomit hawnhekk ħanħallihom bit-toma tal-ġobon u l-pesto bil-pistachio, spajna su ħafna ħwawar. Mela hawnhekk għandi tqi, ħan itfakket kwarti minnu fil-bidu u tindunaw kemm huma vera faċli biex namlu bl-injokki. Again waħda mis-secrets huwa bħal meta nagħmlu l-għaġina. Ma nħawdux iż-żejjed. Okay? Ovvjament għandha l-gluten. So ma tridx li l-gluten ġibu jisu chewing gum. Mela jien hawnhekk qed inħawwad b'furketta u qed nasal kważi fejn irrid jien. Ħa niċċekkja, ħa nitfagħha kollha, mela kelli mitt gramm kollox. Jien fuq ir-riċetta ktibt bejn 80 u mitt gramma. U hawnhekk għandna l-għaġina ta' gnocchi lesta. Tista' tkun iktar faċli minn hekk? Le. Jien ħa naqlagħha. Hawnhekk issa Għanna bżonn fadina hawnhekk, ftit iktar tqiq. Ħana għamil naqra tqiq fuq il-chopping board hawnhekk fejn san poġġom. Issa dawn once li nifformawhom kull ma rridu nagħmlu, tistgħu tifriżawhom dak il-ħin stess once li formajthom L-ewwel agħmilhom fuq chopping boards jew ġo xi tray ġol-freezer ħalli jibbisu u mbagħad agħmluhom ġol-boroż jew containers bħal ravjun. Jew inkella once li niffurmawhom għandi borma għaddej hemmhekk bil-misħun minuta jew tnejn ġol-misħun u li dawn l-aħħar l-aħħar minuta nsajjarhom għala kemm hu faċli mela sikkina jew pallet knife Nagħmlu hekk kara. Nqattawhom is-sajz li rridu aħna. U dawn literally nagħmlu l hekk kara. Kemmu faċli. Njokki di rikotta. Jien nagħmel hekk kara wkoll, naqri iktar tqiq. Tistgħu dawrom ġo semulinek ċidu wkoll. Indawrom ġo naqra tqiq u dawkom mal-estjara. Faċli ħafna, infakkarkom fil-website aceline.media fejn issibu riċetti, bħal riċetta li qed nagħmel jien issa, il-komplement tar-riċetti tal-programmi kollha, aceline.media u l-webs il-Facebook page. What's Cooking with Manuel, grazzi għalikom wasalna għal 29,000 follower, grazzi immens. Afsu like jew afsu follow. u ssiru membru tal-paġna tiegħi. Hemmhekk issibu informazzjoni għal rigali, is-sponsors tal-programm, x'tistgħu tirpu wkoll. Minn ġimgħa l-oħra jien nitfa' il-links ukoll tar-riċetti li nagħmel. Ir-riċetti, l-ittratti, insomma dak kollu abbinat mal-programm tagħna. Jien hawnhekk lest. Mela ftit iktar dqiq fuqhom u dawn lesti biex nibdew il-pesto, il-pesto bil-pistachios, pine nuts, ħafna ħwawar u lemezes u mbagħad nitfgħu ftit mascarpone. Ħa nitfa' dawn hawnhekk u nibdew il-pesto. Hemmhekk għandna il-gnocchi lesti, ħa nagħmlu l-pesto, pesto verament sempliċi u verament tajjeb. Mela jien hawnhekk għandi minflok ħabaq biss, għandi spinaċi, għandi ħabaq, għandi xibt u għandi l-qoxra maħkuka tal-ommija. Issa magħhom ħa nżidu, għandna bżonn 50 gramma pistachios, jien hawnhekk għandi 60 gramma ħa nħalli ftit għad-decoration, u għandi bżonn ukoll il-pine nuts ukoll ħa niċċekkja hawnhekk għandi 40 gramma, so nitfgħu il-pakkett kollu. Mela pine nuts u pistachios, spinaċi, kellna il-weraq tal-ħabaq kif ukoll kellna il-qoxmaku tal-lumi u d-dill, ix-xibt. Issa ħa nżidu wkoll hawnhekk xi 50 gramma grated parmigiano, again sa nħalli ftit ġol-pakkett għax hemm iktar u nużah biex inżejnu iktar tard. Bżar u melħ, inqas melħ ftit iktar bżar għax il-parmigiano huwa mielaħ. U nibblizzjawh biż-żejt taż-żebbuġa. Lumi diġà kellna maħkuk hemmhekk. Ħa nitfa' extra virgin olive oil u nibda nibblizzjah. Mela dan huwa l-pesto għall-manjokki. Ħa nħalluh idur hawnhekk, niċċekkja jekk għandux bżonn iktar żejt. Ssaqsuni għal riċetti sempliċi u dak huwa li nagħmel għalikom. Riċetti faċli, sempliċi, m'għandniex bżonn ħafna ingredjenti, ingredjenti li kulħadd isib ukoll. Mela, hawnhekk għandna bżonn iktar żejt għax huwa magħqud. Tajjeb. U hemmhekk għandna l-pesto lest. Aħ, x'riħa tfuħ, ħanġib marfa. Mela, Hawnhekk għandna l-pesto, issa kull ma rridu nagħmlu, ara xi ġmiel, a lovely green pesto, wow. Kull ma rridu nagħmlu żewġ affarijiet issa. Jien hawnhekk il-pesto ħanġibu hawnhekk. Mela għandna bżonn biex nagħmlu t-salsa gnocchi żewġ affarijiet. Mela ħanaqbdu pon mascarpone. Hawnhekk għandi l-mascarpone, żewġ imaref, nitfaħħom hawnhekk ġol frying pan. Ħa nitfa' wkoll żewġ imgħaref minn dal-pesto biex nagħmlu z-zalza. Insajru l-gnocchi ġo ftit misħun għal minuta u nħawdu kollox flimkien. Mela, hawnhekk sa nitfa' żewġ imgħaref mascarpone għaz-zalza. Ftit minn dal-pesto u nagħmlu z-zalza. Mela ħa nlesti ħalli wara r-riklami nistgħu nagħlqu l-programm.

U hawnhekk għandna il-pesto hemmhekk bil-gnocchi di ricotta lesti. Mela ħa nibdew, ħa nibdew bit-torta għadha kif ħarġet minn ġol-forn, samt biċċa, kellna t-torta tas-salamun u l-broccoli. Mela kellna l-blanched broccoli u l-poached salmon, għamilna dik it-taħlita hemmhekk bil-cream cheese, kellna wkoll il-bajd, dawk il-ħwawar, spring onions, lemon zest, ħawwadna kollox flimkien U għamilniha ġol-forma tal-għaġina sfiljurata, minnha l-lattice top, sajjarnejha ġol-forn u jien hawnhekk qsamt biċċa sħuna sħuna taħraq ftit weraq tal-insalata fil-ġenb. Dik hija l-ewwel riċetta. It-tieni riċetta u ara kemm huma faċli biex nagħmlu n-gnocchi. Gnocchi di ricotta llum, sempliċi. Kellna r-ricotta, parmigiano, ftit qiegħ b'żgħar u melħ, u bajda, għamilna dawk in-gnocchi u għamilna l-pesto wkoll bil-pistachios, kellna l-pinenuts, parmigiano, dawk il-ħwawar u ftit mascarpone fit-taġen magħha. Kuluri verament sbieħ, kuluri vivaviċi, vivadiċi kif tgħid bil-Malti, vivaċ, ma trix iddurli! Ma tridx vivid ngħidu bl-Ingliż drajtuni, vivaċi. Żewġ riċetti għalikom illum, sempliċi, nisper li ħadtu pjaċir, aħna nerġgħu nintaqgħu il-ġimgħa d-dieħla għal programm ieħor What's Cooking with Manuel. Tinsewx li r-riċetti fuq il-website aceline.media. Ciao! Dan il-programm twassal lilkom bix-xewqat tajba ta' Strand Palace Agency Limited, Emburg, All Italia, Valio,